A queen is royal, sophisticated and holds herself with grace and class. Excuse me. Karanga mai ki a Maihi rātou ko Ramon, ko Jay, he takatāpui e rata ana ki te ngahau me te whakaratarata. He kiri whanaunga i takea mai i tuawhenua. Before our sexuality, we're Māori and we come from Panguru. I tupu mai a Maihi ki Panguru nei, nā reira tau pai ana ia ki Kora mō āna whanaunga rānei, kua tere poko noa atu a Ramon rāua ko Jay, kua taha atu ngā reke roa mō ngā kamupūtu, ā, anga whakatekainga ana.
I can see Panguru! He whakahono. But you come from good stock, girl. Don't I know it!
He ngahau.
Shall we party now? Yeah!
He tuku rourou hoki ngā kaupapa. Oh! Ka ora tonu rātou i te korenga o te Facebook, Grindr, Flat White rānei? Kia hiwa ki ngā Kuini o Panguru! Kua taha te 400 kiromita.
Ngā hauata.
Ngā itu ā. Ka tau rawa ngā kuini.

Ko Jade te mea kua oho i te hāora o te kiwi i te atatū. He tere kē te haere o Jade, kāre anō ia kia kihi i tana whakaahua i te whakaata. Take tēnā, he pīrangi nōna ki te tūtaki atu ki ōna koeke e tata ana te noho ki te marae o Waipuna.

You're so cute, look at you. You're like, I don't want to give your gum boots back at all.
Kei te āwhina a Jay i tōna whānau ki te nuku i ngā kau i te pāmu.
Hioi, he kau whatiwhati tai kē tēnei. It's coming over, Jay. Get him, Jay. He momo rerekē tēnei i ngā pūru taitama e kaha arumia ana e Jay i te tāone. Go back, Jay, go back. Ka huri tuara kē atu. Nāu! He orite te nuku kau ki te tākaro whai kingi. Kua kore rawa te ihu e puta ki te kore te kuini.
It'll charge me. It'll charge me.
Kua kore rawa tēnei nā e piko, nā reira, ka patipatia e Uncle.
Come on! Te ka tukia mai ahau ia, huri rapa mai ana.
Come on! Come on!
Come on! Kei te puta te ihu i te patipatinga o Uncle Henry. Come on!
Come on. Go. Hei. Hei. Hei ria. Pēhā rawa ngā whakaaro a Uncle mō ngā mahi pāmu a Jay? Tēnā pea. A te wā. Mena hiahia ana ia te hoki mai ki te mahi pāmu, āe. Tekau tau pea, rua tekau tau, kia akonga, akohia ki ngā āhuatanga o te mahi pāmu.
Auē! Auē hikama! Kore koe whiwhi pāmu e hoa!
I'm trying, okay? Hai. There we go, there we go. Na. Na, ka pai. Ka pai. Ka pai.
Me whakapakari ake pea ngā mahi pāmu a Jay, engari, he koa nō te whānau kua hoki ia. He pai te kite atu i a Jay, nā, me rātou mā ngā uri o tōku whaea me tōku matua. Āe, hoki mai. Hoki mai ki te kainga no konei koe. Kaua mataku, kaua mataku te hoki mai. Etahi o tatou e haere atu ana, ngaro atu ana. Ono ka kite ano, e hoki mai ana i roto te pouaka. Na, ko kore te tangata mohio ko wei. Ko wei tena e takoto mai ra. Nui e hokihoki mai, hokihoki mai ki te ūkaipō, hoki mai ki te ahikā.
E whai ake nei, e tau pai ana a Maihi ki konei. These are oysters, those little things in there. Arā, kei raro a Ramon e pūtu ana. Whoa!

ā, he kaikā hoki ki te ngote i ngā rawa tāpiapia katoa.
Battle scars. Kua atu o toto ki te wai. Atu i ngā rapa koi o ngā tio, he pakanga anō tō rātou, ngā wahapa pā, ngā parata.
Hurry up! Kaua ko ko tērā, Kāo, āe, āe, tērā. Kāo, kāo, tērā atu! Engari kei te kōtiti haere ngā whakaaro a Maihi rāua ko Ramon. Tau pai a Maihi ki roto i āna kamupūtu me āna reke roa.

Ka aua atu ngā onewa o te tāone, ka mau ake ngā tarapū. Kei te āwhina a Jay rāua ko Ramon ki te whakaemi i ngā hōiho. He momo rerekē tēnei mā rāua. Kei te arataki rāua e te kaupoi nei a Roscoe, nā reira me mauri tau. Engari me hopukina tuatahi e hoa mā. It's so crazy, I'm like freaking out, we haven't even done anything. Kua roa a Ramon kāre eke hōiho nei,

Everyone's gonna ride this one because a lot quieter, it's ridden all the time, but then this one here is quite a confident horse. So pure me te sort of confident. Might get a good show. Ko Rosco te rangatira o te pāmu, te hāpori hoki, nā reira e hia kē nei ngā tāngata werewere ana ki ngā hōiho kua kitea e ia.

I ngāwari noa iho mā Jay te eke hōiho.
Ko te mahi tuatahi i haere i hoki mai koe ki te kāinga, ko tētahi mahi tino rongonui, tino maumahara ki te eke hōiho. Nō reira, koinā te te aha ai i, i haere a Ramon rāua ko Jay ki te eke hōiho. Nā te mea ko te hōiho te, te waka tuatahi o te kāinga. Kei te mau haere wā tātou kaupoae, kaukuini ki te whakaemi hōiho.
Āe, ka ngāwari noa iho.

I use that word refreshing. It's kind of like I feel like I can easily be a country boy, but yet I would love to own a horse. I would love to do certain things, but then yet I'm a very much a city orientated around Facebook and all that crap.
He maha ngā kau o te pāmu, ā, he whānui hoki te hora o te whenua. Ko te pae ngai ia, ka ahu mai ōna hua,

I was going you can do it, you can do it, you can do it so I'm really proud of myself for getting all the way up the maunga. Kua pōkai te taumata, kāri i turaki ki raro hoki. He nui hoki ngā akoranga mō tō rāua tuakiri. I hadn't ridden a horse in a very long time so I was obviously and naturally apprehensive.

o te whānau o Ramon. So he didn't know himself. He didn't know himself. What?
Kua taha atu te eke hoiho, nā, ka kotahi atu a Ramon ki te kōrero atu ki tōna whaea kēkē, hei whakatau i te mauri. Nice to see you, Auntie. My dad, um, he.

E kohi wāhie ana mō te ahi a te pō. He hoa a Mokoera nō ngā Kuini, ā, kua poka mai ki te whātoro atu ōna ringa tautoko. Oh, kei te kohikohi i ngā rākau, ā, ki te whakarite i tētehi ahi. So we need some like kingling necas. Ae, ae.
He mea iti. Kai a Papatuanuku kē ngā pū tahu ahi ki konei.
Pai ana tēnei, nē?
Kāre noa kia whakamahia i tērā, engari, ā? Taku mōhio, āe, I think dry cow shit, yeah, āe, dry cow kaka. It's good. Nā, koina te whakaaro, te kōrero o ōku mātua tīpuna. Next minute! Pai te hau!
Ka hoki mai a Te Pō nei, ka tahu i te ahi. Bit of cow shit. Ka rere ngā kōrero, ngā whawhewhawhe, te wawata nei, ka kanekane hoki ō tātou Kuini. Ka waiata rānei, ka haka rānei, te wawata nei ka mau tonu ngā kākahu, ka kore e wherahia, e kore e tangohia. Āe, koina. Waihoki konei. Ia.
E tāua kia... Ia, kia whue. Ko te maunga rangatira o tēnei rohe, o tēnei wāhi, ko Tarakeha. Tarakeha. Tarakeha. Kei tērā Taha. Ae, kei tera taha. Done the bonfire for the shindig tonight. So, yeah, I think that's us, eh? That's us whano. Ae, that's, me haere.
Ka taka mai ana te awatea,

Kua taka mai te pō, arā, kua mārama mai ngā whetū o te rangi.

label we stick on ourselves is because of Pākehā. So, yeah. Meh.
E whai ake nei, ka aru poaka ngā kuini. He patipati te mahi a Ramon ki wōna whaea.
Kai ka pahi mai te whānau ki te hākari.